Yn y gweithdy ddigidol hwn, rydym am drafod y cemeg tu ôl ffynhonnellau dŵr. Byddwn yn edrych ar sut mae amgylchedd y ffynhonnell yn effeithio ar ansawdd y dŵr. Ond cyn i ni fynd i fanylder am ansawdd ein dŵr, rydym am edrych ar sut mae'r dŵr yn cael ei ddefnyddio yn y gymdeithas. Mae dŵr yn hynod bwysig i oroesi'r bodau byw ar y ddaear, trwy yfed, byw ynddo neu amsugno. Heb ddŵr, ni fyddai bywyd ar y ddaear yn bosib. Fel blodau dynol, mae'r ffordd rydym wedi defnyddio dŵr wedi newid dros amser. Un adeg, dŵr oedd y prif ddull o gludo nwyddau a phobl dros y ddaear. Mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel ffordd o greu trydan. Er bod ei swyddogaeth wedi newid, mae'r dŵr dal yn fod i yn hanfodol i'r ffordd o fyw. Ydym wedi creu arolwg ar-lein i chi ddeud wrthym faint o ddefnyddiau ar gyfer dŵr gallwch chi ei feddwl amdanynt. Ceisiwch feddwl am rhai opsiynau creadigol. Cymerwch seibiant yma, hitio pause, ac chwil- cliciwch ar y gyswllt ar y gwefan i ddod o hyd i'r arolwg. Cadwch lygad ar ein Twitter i weld pa atebion yr oedd y pobl eraill yn gweld pa mor greadigol oedd eich atebion chi. Rydym wedi dewis ychydig o enghreifftiau am sut mae dŵr yn cael ei ddefnyddio mewn cymdeithas heddiw, o'r defnyddiau traddodiadol ym maes amaethyddiaeth a thrafnidiaeth, i ddiffodd tân a chynhyrchu trydan. Y defnydd mwyaf cyffredin y mae nifer yn meddwl amdano gyntaf yw dŵr yfed. Ond pam bod angen dŵr ar ein corff? Caiff ei ddefnyddio mewn cymaint o ffyrdd, fel y gwelwch ar ochr dde'r sleid. Dyma'r rhesymau mae'n rhaid i ni fod wedi ein hydradu trwy'r amser. Y ffordd fwyaf sylweddol y mae ein corff yn defnyddio dŵr yw yn y gwaed. lle mae dŵr yn ffurfio tua hanner ein gwaed. Mae'r gwaed hefyd yn gydnabodol i symud maetholion i'r mannau lle mae eu hangen yn y corff. Mae dŵr hefyd yn allweddol o ran fflysio cynhyrchion gwastraff allan o'n corff, yn ein iwrin. Rydym wedi trafod pam rydym angen dŵr, ond sut mae'n dŵr yn cyrraedd ni. Mae'r gylchred ddŵr yn broses naturiol sy'n digwydd drosodd a rhosodd. Cliciwch y fideo fan hyn a gweld os allwch chi roi'r pedwar cam yn y trefn cywir. Dyma fo'r trefn cywir. Da ni'n ddechrau efo anweddiad. Mae egni'r haul yn cynhesu'r dŵr, wneud iddo fo anweddu i'r awyrgylch. Unwaith mae'n cyrraedd yr awyrgylch, mae'r dŵr yn oeri ac yn cyddwyso i ffurfio cymylau. Mae'r cymylau yma'n llenwi ac yn llenwi a maen nhw'n llawn dŵr, Maen nhw'n gollwng y dŵr yn ôl lawr i'r ddaear fel dywodiad neu glaw. Wrth i'r glaw ddisgyn mae'n casglu ar y ddaear mewn afonydd, llynnoedd a chefnforoedd, a mae'r pedair cyfan ma'n digwydd tro ar ôl tro ar ôl tro yn symud dŵr o amgylch y ddaear. Dyn ni am ganolbwyntio ar y ddwy gam olaf yma, daiodiad a chasgliad, glaw ag afonydd a llynnoedd. Dyma'r ddau gam sy'n rhoi priodweddau gwahanol i'n dŵr. Wrth i'r ddŵr disgyn o'r atmosffer, mae'n glanio mewn ardaloedd â wahanol fathau o greigiau a phriddoedd. Mae'r dŵr yn llifo trwy'r pridd a'r creigiau ac yn hydoddi rhai cemeggion naturiol, fel halan mewn dŵr môr. A fydd dŵr yn cymryd cemegio neu beidio yn dibynnu ar y math o dir mae'n llifo drosto. Y ddau fath fyddwn i'n sôn am yw tir mân-dyllog a thir di-fân-dyllog. I drafod mân-dylledd, neu yn Saesneg porosity, mae angen i ni wybod beth yw mân-dyllau. Tyllau bach iawn mewn arwyneb yw mân-dyllau. Efallai eich wedi clywed amdanynt, oherwydd mae gennym ni rai dros ein croen. Maent yn rhyddhau chwys ac olew ar ein croen, i reoli tymheredd y corff ac i gadw'r croen yn iach. Ond nid ar y croen yn unig mae mandyllau. Mae rhai creigiau gyda mandyllau hefyd. Mae hyn yn golygu y gall y dŵr fynd i fewn iddynt a chydoddi gweddillion cemegiol sy'n bresennol. Gall faint o'r cemegyn sydd wedi eu hadoddi newid priodweddau'r dŵr. Un ai newid blas, neu gall effeithio pa mor dda mae'n dargluddo trydan. Dyma animeiddiad byr gan gwmni sy'n cynhyrchu offer trin dŵr, sy'n dangos sut mae creigiau di-fawn dwll yn atal cemegion rhag mynd i'n dŵr. Mae'n dangos sut nad yw'r dŵr yn gallu rhedeg i lawr trwy'r graig i'r cemegion yn y pridd odditanol. Yn hytrach, mae'r dŵr yn rhedeg lawr i'r afon neu'r llyn agosaf. Rydym wedi gweld sut mae cemegion yn cael eu cadw allan o'r dŵr, ond sut maent yn mynd iddo? Ar ein gwefan, mae yna gyfarwyddiadau gyda'r cyflwyniad hwn am sut i wneud arbrawf ymarferol gan ddefnyddio offer yn y cartref, a fydd yn dangos sut mae'r cemegion yn mynd i mewn i'r dŵr. Gallwch oedi'r fideo yma i wneud yr arbrawf nawr, neu wneud pan dyn ni wedi gorffen. Rydym wedi gweld yn awr sut mae cemegion weithiau yn gallu mynd mewn i'n dŵr, ond nid ydynt bob tro. Felly beth mae hyn yn olygu i'r dŵr? Mae hyn yn arwain at ddŵr yn cael ei alw'n ddŵr caled neu'n ddŵr meddal. Ychydig iawn o gemegion sydd mewn dŵr meddal, sy'n golygu bod y dŵr caled yn cynnwys cemegion naturiol da ni fod yn trafod. Yma yng ngogledd Cymru, mae gan rhan fwyaf ohonom ddŵr meddal. Mae hyn yn golygu nad yw ein dŵr yn cynnwys llawer o gemegion ac nid oes calch yn cronni yn ein peiriannau, peiriannau golchi dillad, golchi llestri ac ati, wrth i ni eu defnyddio. Pam bod gennym ddŵr meddal? Wel, mae'n un o ddau reswm eitha pwysig am hyn. Yn gyntaf, da ni'n cael lot o law yn yr ardal, a mae hyn yn golygu bod cronodiad y cemegion yn isel. Dach chi'n meddwl amdano fo fel squash? Mae'r squash yn allan o'r botel, mae'r blas a'r lliw yn gry. Os ydych ychwanegu mwy a mwy o ddŵr, mae'r blas a'r lliw yn glanhau. Mae'r math o graig hefyd yn yr ardal yn cael effaith. Yn ardaloedd fel Bethesda, Llanberis, mae gennym ni cerrig fel llechi, Da ni'n gwybod pa mor dda ydy llechi cadw dŵr allan oherwydd mae gael ei ddefnyddio ar droeon dros wledd y byd, a mae'r dwrn yn hynna'n stopio'r dŵr rhag mynd o dan y ddaear i'r pridd. Nid yn unig y byd naturiol sy'n effeithio ansawdd ein dŵr ni. Mae gennym wybodau dynol, prosesau a all newid yr amodau yn ein dyfrffyrdd. Gwneir rhai o hein yn fwriadol, gyda bwriadau da ond gallant arwain at ganlyniadau anfwriadol, tra bod eraill yn cael eu gwneud ar ddamwain a gallant fod yn drychinebus. Mae rhai o'r ffactorau bwriadol hyn yn cynnwys trin yn dwr, yfed, i allu cadw'n glir o facteria a chemegion niweidiol, ond gallu driniaeth gadael cemegion diogel ar ôl. Mae pyllau nofio'n ddefnyddio clorin i gadw'n lân, yna mae'r dwr a'r pyllau sy'n cynnwys clorin yn drin eu ffwrdd i ymddyfrffyrdd ond mae'r penodiad mor fach fel bod dal yn ddiogel. Er bod rhain yn ffactorau eitha bach, gellir gwneud pethau mwy fel dargyfeirio cwrs afon i osgoi ardal halogedig. Gall ffactorau damweiniol amrywio'n fawr, ynghyd â effeithiau. Gall rhai damweiniau fel tanwydd yn gollwng o longau ddigwydd heb i neb ar fwrdd y llong wybod, tan bod yn rhy hwyr a mae'r bywyd, yr bywyd gwyllt yn yr ardal wedi cael ei effeithio. Gall ffermwyr sy'n defnyddio gwrtaith i dyfu cnydau gael ei ddal allan gan gawodydd glaw annisgwyl. Yn golchi'r gwrtaith er newydd ei droi ei wasgaru i ffwrdd. Mewn ardaloedd lle fydd mwyn gloddio, mae cemegion a oedd yn ddwfn o dan y ddaear wedi cael eu dwyn i'w wyneb. ac yn cael eu hydoddi wrth i'r dŵr rhedeg dros y creigiau'r priddoedd o ddaeth i'r golwg. Ffactor arall, ar raddfa fwy, yw'r newid mewn pH a achosir gan nwyon tŷ gwydr. Fel y trafodwyd yn ein gweithdy blaenorol, mae carbon deuocsid yn yr atmosffer yn hydoddi yn ein moroedd a'r cefnforoedd, gan wneud iddynt fynd yn fwy asidig a hydoddi cemegion eraill oherwydd y newid mewn amodau. Sut ydym yn gwybod beth sydd yn ein dŵr? Er mwyn sicrhau bod ein dŵr yn ddiogel, mae'n aml yn cael ei brofi am bresenoldeb cemegion a all achosi niwed i ni. Rydym yn mynd i wneud arbrawf rhithiol, neu virtual. Mae ysbyty prawf ar gael sy'n newid lliw pan fydd rhai cemegion yn bresennol. Rydym wedi creu cwis i chi weithio drwyddo trwy ddefnyddio'r gwybodaeth sydd ar y sleidiau nesaf. Mae'r cwis ar ein gwefan o dan y fideo hwn.